कुछ नहीं बुझे छी कथी ला शादी करके ले लिया हाँ? सुनो हमर बाप हमरा सुता दिया सुतई ला कथी ला तब शादी करके ले लिया सुतई के छले ता हां देखियो हमरा से बेसी मेल जोल नहीं बनाओ बुझ गेलियो ना अहाँ अलग सुतू हम अलग सुतब ई कोना बात भेले हां अहाँ से मेल जोल नहीं रखत केकरा से मेल जोल रखबे हां सुनो हमर बाप अहाँ में हमरा इंटरेस्ट नहीं है बुझ गलिए से किया हमरा में कथि के कमी छे जे हमरा में इंटरेस्ट नहीं है अहाँके आ हम कोनो कमी नहीं है मगर हम लड़की और से इंटरेस्ट नहीं रखे छी हमरा अपना लड़का से इंटरेस्ट हां एकर मतलब अहाँ सब लैंगिंग छिए हां वह बुझ लियो तब अहाँ कथि ला हमरा बियाह करके ले दिए से हमरा अहाँ बाप से जाकर पूछियो अहाँ से बाबू से कथि ला पूछब अहाँ से पूछब कि उनका बाबू अहाँ से बाबू से पूछब हाँ हमरा सब कुछ अहाँ हमरा बाबू से जाकर पूछू बियाह करना अहाँ से तो पूछा बाबू से नहीं बियाह करू ने हमरा से मतलब नहीं अहाँ हमरा बाबू से जाकर पूछियो हमरा बाबू कहलके तकर बाद हम बियाह करब बाबू कब जाकर कुआं में कूद जाओ तो कुआं में कूद जाओ देखियो बेसी बकवास नहीं करू हमरा सुधर दिया अहाँ के बकवास लगैया हाँ अगर बकवास करबा के तो हमरा बाबू लग जाकर अहाँ बकवास करू बुझ गेलिए हमरा सुधर दिया एहन कपड़ा जोड़बा

आराम से बैठू ने ओते गुस्सा के किया एलो है की भेल की भेल अहाँ के नहीं बुझल है की भेल हाँ हमरा की बुझल रहते अहाँ के तो सब चीज बुझल है पूरा हिस्ट्री बेटा के बारे में बुझल है आ कहे छे कुछो नहीं बुझल छा बेटा के बारे में की कहूँ बीमार छले हैं, दवाई चल रहल छे हमरा अहाँ सिखबे छियै जे अहाँ के बेटा के बीमारी लग गेल या से कर दवाई कोनो नहीं छे से तो हमरा मालूम नहीं चला ओकर दवाई नहीं होय छे दवाई ड- डॉक्टर के देखेलिए तो उ दवाई दैए रहल छै उ ठीक भ जेतै तऽ ठीक भऽ जेतै तब ने बियाह करैतियै हाँ हमर किस्मत अहाँ बेकार कऽ देलियै आब की करब हाँ कोन चीज के कमी है से कहबे कहाँ तहन की ना कमी छै रुपया पैसा धन दौलत घर द्वार बाड़ी झाड़ी खेत द्वार सब चीज तो अछि अहाँके औरत के यही सबसँ जिंदगी कट जेतै और कोई औरत के इच्छा होइ छै कि नहि होइ छै शिक्षा शिक्षा से खोल के कहू ना हमरा ए अहाँ के खोल के सब चीज कहब अहाँ के पूछो छी हम हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा ओकरो उपाय भ जेते आप कथी उपाय करब हाँ हैं? उपाय भ जेते उपाय भ जेते एगो काम करू ना अहाँ अपन नहरे में सेटिंग कर लिए नहीं तो अपने वो दियो और ये ओकरे से सेटिंग कर लिए है दिमाग बुढ़वा सटिया गेल अहाँ के हाँ सेटिंग करे लागे छै ससुर छी के ससुर के खाक छी या पुतो के एहन गप कहै छै बेटी जकाँ होइ छै पुतो ये कनिया हम बुझै छियै जे पुतोहके एहन गप नहि कहल जेतै लेकिन परिस्थितिए एहन आबि गेल छै तऽ की करबै हल्ला गुल्ला करब तऽ लोक यार बुझि जायत तब नाके ने हमर कटत आँय आ चुपे चापे जे किछु करि ले इज्जत तऽ बचल रहत अपन इज्जत के तऽ बड ख्याल है हमर इज्जत के कोनो ख्याल नहीं है हम मैं यहाँ और मुंह मारबे तो हमर हमरा कोई की कहते हां हमर मां बाप के की कहते कोई बड़ी इज्जत वाला आइल छथि अच्छा अच्छा तम साउने हते तन बुझलिए करबे ना तो की करबे सोचे दिए कहीं सोचे दी एकटा काज करू केओ नहि बुझल घरके बात घरेमे रहि जेतै हम छी ने सभटा पूरा कऽ देब। की कहलिए घरके बात घरेमे रहि जेतै